Бер тамчы судан да, бер тамчы ризыктан да. Аллаһы Тәгалә тыя безне якынлык кылудан, үзеңнең хәләл җефетең белән. Ләкин Аллаһы Тәгалә алардан гына түгел, Аллаһы Тәгалә безне тыя икән тагын башка әйберләрдән дә. Аллаһы Тәгалә безне тыя саранлыктан. Ни гаҗәп, мөхтәрәм кардәшләр, Саранлык ул шулай ук гөнаһ булып санала. Әлбәттә, без беләбез ки, гөнаһ кылынганда кешегә зыян килә. Әмма синең саранлыгыңнан нинди зыян килергә мөмкин? Бер караганда. Мәсәлән, хараклык кешегә зыян китерә. Син аның булган әйберен аласың. Ә саранлыктан нинди зыян? Аның әйбере юк иде, син аңа бирмәдең, Болай да юк. Шулай ук син саран булсаң, мәсәлән, үзеңдә булган әйберне бирәсең килмәсә. Бу бит инде хәләл малыңны кемгәдер бирмәү дигән сүз. Син бит ул малны эшләп алдың, тырыштың, тырмаштың. Ә хәзер син аны бушка таратырга тиешме? Бер караганда, кеше шулай дип уйлый. Берсендә, мәсәлән, бер мәҗлестә шулай дип әйткән идем. Мен әйтәм, менә зәкәт бирергә кирәк, гашир бирергә кирәк дигәч, зәкәт инде ул билгеле бер малның 2,5 процентын бирү, 40-тан бер өлешен. Гашир ул җыелган уҗымнарның 10-нан бер өлешен бирү дигән сүз. Менә шушы гашир зәкәтләрне бирегез дигәч, бер кеше әйтә, Хәзрәт ди, нәрсә ди, мин ди, иртәдән кичкә кадәр бакчада бегелеп эшләргә тиеш ди. Аннан соң ялкау күршегә кертеп биренмә мин аны ди. Бер капчык мәсәлән анда бәрәңге. Эшләсен ди, эшләсә булыр ди. Кеше ягъни, яи бер караганда аңлашыла. Ялкау кешегә бирәсе килми. Ярар. Эш бит ялкау кешедә генә түгел. Бар зәгыйфьләр, гарип-гәрәбәләр, бар картлар, бар ятимнәр, бар тыллар, бар җире булмаган кешеләр. Боларга бирергә була бит. Була. Ләкин анда да әйтергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә аларга бирергә теләмәгән. Коръәндә бар шундый сүзләр дә. Аларга Аллаһ Тәгалә бирергә теләмәгән ди. Нишләп соң без аларга бирик ди? Бу да аклану түгел. Чөнки Аллаһы Тәгалә җир йөзендә байлыкны бөтен кешегә дә биргән. Ләкин ул аны һәрберсенә аерым-аерым бирмәгән. Ул бер кешегә күбрәк итеп биргән дә аңа әйткән: "Бу балның бер өлешен әнә тегенгә бир". Бу малның бер өлешен тегенгә бир. Ягъни бу сиңа гына түгел диелә. Мәсәлән, биш бала бар ди иде. Шушы балаларның зурусын чакырып китерәсең дә, биш конфет бирәсең. Хәм нәрсә дисең? Менә берсе сиңа, калган дүртесен энеләреңгә, сеңелләреңгә бир дисең. Шулай бит? Шулай. Аллаһы Тәгалә дә байлыкны шулай бирә. Шуңа күрә саранлык ул Аллаһы Тәгалә сиңа биргән байлыкны бирмәү. Ягъни синең малыңда бар башка кешенең хакы. Коръәни Кәримдә әйтелә, Хакку лиссәили вәл-мәхрум. Бу хак сорап килгән кешенеке ди һәм Булмаган кешенеке ди. Ягъни фәкыйрь кеше, фәкыйрьнең хакы ди. Димәк, сиңа бер нәрсә сорап килсә яки синең алдыңда берәр фәкыйрь мескин торса, синең малыңда аның хакы бар икән. Аллаһы Тәгалә биргән дә сиңа, һәм син хәзер теге кешегә өлеш чыгарырга тиеш. Менә шуңа күрә саранлык ул гынах булып санала. Чөнки син кеше малын үзеңдә тотып торасың. Бу караклык белән бер, яки золым белән бер.

Кемнәр алтын кемешне җыялар ди. Аны Аллаһ юлына тотмыйлар, ягъни сәдака бирмиләр, аларга газап булыр ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Газап булыр үзләренең малларын үзләрендә тоткан өчен. Саранлыкның экономик зыяны да бар. Икътисади зыяны бар. Нинди зыян? Бер кеше кулында мал җыела. Мал бер кеше кулында җыела икән, әгәр дә ул әйләнеп йөрми икән базарда, әйләнештә дип әйтик, кеше кулыннан кулына күчми икән, кешеләр хәерчеләнә башлый. Бу кризис дип атала. Кризис каян килеп чыга? Малның билгеле бер кеше кулларында җыелу, банкта, олигархларда, аларның сарандыклары аркасында, бу малны тотмау аркасында кризис барлыкка килә, чөнки мал ул хәрәкәт итәргә тиеш. Миңа килеп керде мал, мин кибеткә бардым, әйбер алдым. Кибетче яки шушы сәүдә белән шөгыльләнгән кеше үзенә башка әйбер ала. Теге башка әйбер ала, һәм бу акча шулай әйләнеп яңадан миңа кайтырга мөмкин. Менә бу очракта гына кеше яши ала, үзенең хаҗәтләрен канәгатьләндерә ала һәм кризис булмый. Менә шуңа күрә саранлыкның бар икән тагын икътисадый зыяны да. Шуның өчен саран ул гынах булып санала. Ә белгәнебезчә, Рамазан аенда Гайша радыйаллаху анха әйтә, пәйгамбәребез саллаллаху алейһи вәсәлләмнең хатыны. Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи вәсәлләм ди, ул аның юмартлыгы яңгыр кебек ди. Ләйсән яңгыр. Сеңдереп ява торган. Озак сеңдереп ява торган яңгыр. Ул гел менә шулай биреп тора иде ди. Ә инде Рамазан аенда ул тагын да күбрәк бирә иде ди. Ягъни, тагын да юмартракка әйләнә иде, ди. Шулай итеп, Рамазан ае безне юмартлыкка өйрәтә һәм саранлыктан тыя. Шуңа күрә күп кешеләр Рамазан аенда зәкят түлиләр, зәкятләрен шушы айга бәйлиләр. Күп кешеләр Рамазан аенда өстәмә садакалар бирәләр. Изгелекләрен, бирәсе әйберләрен шушы айга калдыралар, чөнки бу айда 700 савап яки аннан да күбрәк савап алырга мөмкин кылган изгелек өчен.